Ahy iş bitdi hazan edäý. Näme boldy? Maskara bolaýdy gitdi. Wah toba. Onşy näme başwagt tapmadyň mı?

Erteden men aýtjak boldum, aýtjak boldum, aýtdyrmadyňyz. Olar aýtdyrmady. Senem şolaň içinde. O aman pilini tut. Näme ýaly hatlar bar. He, Şapby han. Sen o zatlaryň yzyny aýdyp oturma. Men onuň magadyna bir eýýäm ýetdim. Sen aman pilini tutuň agtygyna bir gap süýji berip, haty haýatyň ýeňsesinden zyňdyran bolsaň, men oňa iki gap süýji berip bar zady aýtdyrdym.

Meň bilen? Hawa, gyzym, saňa diýýän. Gelin, sen düşündirijek. Söz saňa aýtdyrypdyram ol. Men gahar bilen. Wiý, Şapbek, hol-a araky maňa süýji beren daýymyka? O saňa süýji berdimi? Almadymmy? Oňa bu ýene seni sorap geldi. Nirä? Bu bamakalara. Ýeri onsoň. Onsoň biziň yzyna it salyp kowduk. Menem Maral Petugyny berdim. Oňarypdyr gerek. Oňarmansoň, ony baraş edil meň öz ýanyma geler ýaly etmeli seni. Wah, oň bilen bir özüm haklaşardym-da. Ýalaý! Welin, bir dogry-da aýyl, bir nirde ýitigini başga ýere göndersinler. Amanmy welin, aman-saglykmy? Ýogsa-da ol inimiň aýdyşy ýaly. Inim, seň adyň nämedir-ä? Şapby. Hä, Şupby janyň aýdyşy ýaly, o diýen bir nem-ä däl eken. Hä, Şupby jan, sen daşşy kaýdan gelseň-de? Altyn gözel bilen bir garaz gürrüňim bar. Şan epesden gizlin zadym ýok gaýdyberin. Wah, ikimiziň gürrüňimizi keseki adam diňlemese gowda. Şan epes maňa keseki däl-le. O nähili keseki däl? Howwa, keseki däl. Aý, inim! Onda hälden aýtsaň bolmaýamy? Gotdy-gotdydan bolup müň gepiň başyna ýetdiň. Başga aýtjak zadyňyz bolmasa, ýörüň oglanlaň ýanyna baralyň. Myhmanyňyz bolarsyňyz. Hoş gelipsiňiz. Men myhmançylyga gelemok. Agam, şu oýunçy gutlanyny bilhe ýaşadypdyr. Sen bir turluň agam. Başga meseläň bolmasa, şo mesele bäri-ara bir kömek edip bileris agam. Bar siz.

Hawa, edil dil ýap-ýakja men ýazdyrmaýyn diýip, söz aýdyp beräý, razy edip beräý, duwulma getirip beräý diýip, gaty köp ýalbardy, etmedim. Şu menden netije çykmajagyny bilip bardyr. Gaharyny bara, size tarap özi gaýtsyn, menem ondan gijä galmajak bolup, Hoo, deý, halalyň boýy berip, bähbegime garşy döwüp ýataýýandyryn. Şu daşy dälsek, içim öýjek. Şu näme gaty gygyrýan men? Gytja daýza! Hawa. Ol bärde. Kim? Sähet!

Şygyr işeňňir, şygyr işeňňir, şygyr işeňňir. Şuwara, lak elinden gelmeýän zat ýok. Şu dünýede bir iş ýitirýän bolsa, şu meň seretdir diýenim mümkin. Iş ýitirýänlerden özi. Men-ä muňa daýzam ugur diýip ynanýan. Hajy köçük edip gudaçylyk iberýär. Wah, bu bolsa men öýümi ýykyp ýören bolsa nätjeg-ä? Goýawer, oglan, goýawer. Ol Ol gaýtýan wagtyna şu adam ýaman adam käte ýok. Şu bolşuň aýtýandyr. Şu dörtleri öz elim bilen goýarym diýdim ýalan. Dördi seni bagşydyk. Ana olar her bir ýaşy tıratyp goýberdim. Ana indi olam garnaşlar meni görseler itden beter ýigrenýärler. Şoň üçin naçardyr. Batyrydan gelmäge utanmadyňmy diýip görenýärler. Ýüzüme badyr dönüp, badyr dönüp bakýanam, meňem ili-güne çykanlygymy alan däldirler. Bolýar-a gytjak. Altyn gözellere barybiljek däl diýeňde dodap durmadym-a. Indi näme üçin geldiň? Waýy, göhürt ýaly bolup şu erkeklerden öşüp bolmaz ekeni. Men-ä gaharyňa ganyňy atyryp gaýdaňsoň, ýolda ýere ýykylyp galaýmasyn-da, galaýmasyn diýip, ýa biri bilen garpyşaýmasyn diýip. Mine bir bazara gelen. Bu bolsa. Ay bolýada. Şüpbijan. Ha. Ey şu gytjan özüme erbet de bolýa. Armad daýza nur bolýada. Bolanda näme? Gaýtam daş döwlet döwlet ýakynyň bolsa bolda. Dogry aýdýar. Ýekelik hudaýa ýagşy diýipdirler. Maňa-da maşgala edinmäne çak boldy öýdýän. Şeýdip gan tapýarsyň.